guys nhasi kuchiredzi tine uyo murimi wechidiki diki 21 years guys ari kurima nzimbe pachiredzi kutriangle kune vanhu vasina land but vari kurima
We are broadcasting from a special lens.
Hey. Hello Mr. Mchoki. Hello Mr. Kunofa munofara here Mr. Mchoki? Ainofara kwakadira. Aiwa handi mudai kutirimira nzimbe Mr. Mchoki. Ya kumbodza makuti nyika yawane sugar.
Kuti kudare here Mr. Jex. Yeah. Aiwa ma hectares mangani kwaamamira apa Mr. Mchoki. Patiri pana pa 3.2 hectares. 3.2 hectares yeah. ska pa pa idzi dzani maweeks makani ko nzimbe idzi nzimbe idzi ane two months which means takato apply fertilizer kawani ah, mafertilizer ndinoona nzimbe dzawandisa idzi misanche kumafertilizers munoshandisa api neapi kunzimbe kana muchiita zvesugar cane farming tinoita masoil test tikaisa masoil test edu after soil analysis towana maresults kuti ivhu redu ratinaro riri kuleka chii mm. saka mafiles anoshanda kunoku tine inonzi mop murate of potash mm. tine inonzi ssp single super phosphate then tine inonzi ammonium nitrate an then tine urea ye 46 percent nitrogen yayo saka ukaenda masoil test panapa se panapa pandakaenda masoil test ndakaona kuti munda wangu uri rich in potassium mm. which means atide mop uri rich in phosphorus which means apadiwe ssp handiti saka chinodiwa panapa paidiwa ammonium nitrate instead of urea saka ammonium nitrate ndiyo yatiri kudira muno two masplits first and second split tobva tavhara ndinoona misa muchok vanhu vechidikidiki vanhu vechidikidiki varimi vechidikidiki vachangobva muzvikoro sema vanoda unorima mahoti culture zvinhu zvakaita sana makabeji madomasi makovhu imi chii chakakudriveti munge muchinouya kunzimbe misa mucheuki nzimbe inogona kuita selong term advantage why ndichidaro inoita sort of inotora nguva yakareba kuti uiite but pareward inobhadhara zvakanyanya because tiri kuno kuloveld ndoa tichiti ndogoridhe rekunoku because hatina maminerals saka inda kachuza nzimbe because dzinobhadhara pakupera kwegore poga poga patinowana mahavhisi sa mahavhisi edu akamira akadai so isusu tinorima nzimbe toti lese warima muna machi andeti saka first new plant iyi tinotarisira kuihavhesi after 14 month which means ndinofanira kuhavhesta may next year dzimbe idzodzi dzimbe idzidzidzi may next year idzodzi dzamuri kuona ndimakatarisa andeti but isusu ndochitarisira mari yakanaka because inini ndochitarisirawo 100 to 120 tons per hector yeah. 100 to 120 tons per hector then ndosaina agreement yekutengesa nzimbe yakadaro ndisingadi kuenjoya mabenefits ana molasis ana ethanol bagesi in the like mawest products anobudiswa patinogaya nzimbe ndondoda achitengesa nzimbe yakadai like this season tiri kunzi 71 dollars per ton saka 71 dollars per ton ndikaona 100 tons per hector nditova ndine 7100 dollars per ton per, per hector anditi mm. eh, by three hectors almost 21 dollars 23 anditi mm.
saka mr mucheuki muchanga kuita zvenzimbe idzi ndaapi zvirwere zvinowanzo affecta nzimbe kana maproblems amakasangana nawo muchitanga kuita zve zvenzimbe muno muchiredzi muno muchiredzi zvirwere zvatinowanza kusangana nazvo kune inonzi red rot yekuora kwenzimbe dzakatsvuka so kubva kupabottom ichikwira zvinotoredusa sugar content munzimbe dzedu tine inonzi smart smart chirwere chekuti chinoti tikatema nzimbe dzedu smart munomu iri re panew plant but pakambohavheswa anti tiri kutaura vatuni cropping yekuti tinoti tikahavhesa then patinoshuta tohavhesa futi zvashuta izvozvo bo tikarima plant seplant yandarima inei inonditorera 15 years ndichiko ndisina kumboplanda futi panyowani and so smart inobuda kana tikarisva makatiro tikatisva pamusoro tichisiya zvimastambu zviya zvakamira mm. zvinopromota eh, okay renzi yechinine yesmart smart inobuda iri nzimbe inenge ine zvakaita zvihupfu zvinobuda mukati inogona kuuraya munda wose bcause haina production haiite manodzi haikure inongoaffecta the whole area inenge iri yotokonzera smart smart smart saka mashutsi wayo anenge ane smart atoredusa population yemashutsi atiri kuda neproduction Ewa. mapest ariko kunoko Ma- kune- tine ti- tine tine eldana gonye rinorova nepasi then tine yellow afid yanetsa iri kuita kuti minda yese yamuri kuona iyi irambe yakaita yellow iri kutsvagirwa mishonga yakawanda zvisingaiti kuti tikwanise kurwisana nayo then eh, ndingangoti ndo zvirwere zvizhinji zviri kusangana nazvo nekuda kwevharaiti yatiri kurima inonzi n14 saka mr mchoko chamoda mashoko ekupedzisira amuda kuudza kune vanhu vachatanga data vachazoda kutiwo zveshuga keni munovaudza kuti chii mawords encouragement kune vechidiki vagara vatone minda but vagara hapana chavari kuita munoti chii kwavari let's go to work guys ngati remain nzimbe kana uchitova nemunda kuno kuloveld tikonza kuti tiri padhuze tinobetserana kuti tinde mberi chatoda chekuti nyika yedu isimukire tiwane zvinhu zvedu zvekumanufacture toga tisaimporta zvinhu kufanika ah, tisina zvatinoziva tine land kune vanhu vasina land but vari kurima anditi mm. eh, isusu kana watombowana opportunity yekuwana land ngatirishandisei tirime nzimbe tiise shuga munyika zvinogonza kuti vamwe vawanewo mabasa vamwe vaende mberi neupenyu because kana uri wechidiki ka uh, sort of chinhu chekuti unorima pa15 years warima woita 15 years uchingokoha wakungomendena chete ah pane mubvunzo aida kubvunza mr muchiko wangu wasara kuti kana machisid amuti macuttings anoshanda how long kuti panzimba eh, kuti no munozo munozoriisa futi yakati ndoramba ishanda kusvika kana 100 years alright seed like yandakaplanda pana i new plant new hmm. plant inoshanda seseed then tinotema mafour maratuns hmm. tikahavhesa ka four ine chiri kwanisa kuita seed saka seed iyi zvainoita tinoiplanda yaane 8 months 8 9 e, kana yazokurisisawo pa10 ndopatichitarisira kuti inge yakuplanda ndo inenge ichinzi vibrant seed inokwanisa kupromotawo mashootings negrowth iri nani then ukaplandawo seed diki zvinokupromotawo panyaya yemakore auchaavhista saka simawo yachembera inogona kukupa goho rakanaka kwemakore mashoma kasimawo diki inokupa goho rakawanda kwemakore mazhinji ewa thank you adiyo vatereri ngamangonzwo zvataura namr mucheuki vari azoda kudzidza chichaisa nhamba apo mukwanisa kuvabata mr mucheuki vachikudzai kuti nzimbe dzorimwa sei